א גוטן יעדער איינער און וועלקאם בעק צו יאסי'ס סטעיק. היינט האבן אונז א ספעשל געסט. פארוואס? ווייל אונז האבן די ערשטע מאל א שיילער וואס עקשעלי ווייסט וואס ער טוט. דזשאסט קידינג, יעדער איינער וואס קומט דא ווייסט וואס ער טוט. באט אונז האמער מעכי קארנפעלד. מעכי קארנפעלד איז א געהעריגע, זיי רופן עס קלעסיקל שעף. וואס מיינט קלעסיקל שעף? קלעסיקלי טרעינד? וואס מיינט קלעסיקלי טרעינד? ווי איז ער געטרעינט? אין פרענס? סאו קלעסיקלי טרעינד מיינט נישט גארנישט. ס'מיינט אז דו ביסט געגאנגען לערנען באט אין סקול פאר קולינערי סקול באט נאכדעם ביסטו געגאנגען האסט גענומען די אינפארמעישן און יו ווארקט וויט איט. דו ביסט געגאנגען אינטו די ריעל ווארלד אינטו די רעסטוראנט און. איך געדענק די ערשטע טאג וואס איך בין געגאנגען צו קולינערי סקול, יעדע איינער זיצט ארום די טיש, די שעף קומט אריין, ער זאגט גוד מארנינג, איי דזשאסט וואנט טו לעט עוועריבאדי קנאו, פאר מען הייבט אן, ווען מען גייט ענדיגן די פראגרעם אין א יאר ארום, גייט קיינער פון דא נישט זיין קיין שעף, ווייל דו באקומסט א צעטל פון דא אז דו האסט געענדיגט די קורס, ביסטו נישט קיין שעף, נעמסט די אינפארמעישן, גייסט ארויס צו די וועלט, גיי ארבעטן, לייג אריין די שעות, פוט אין די אווערס, פוט אין די עפערט, און ווען מענטשן הייבן דיך אן רופן שעף, דעמאלטס ווייסטו דו האסט אנגעקומען. רייטס, א גרויסע חורבן אין סאסייעטי היינט אין דזשענערל איז אז מענטשן גייען פאר קאורסעס, אין מיין אפיניען, און זענען נישט געמאכט פאר דעם. די פאקט איז אז דער היימישער ציבור גייט נישט אין קאלעדזש. יא, סאו די קלאוסעסט ווי קען קאם איז, אקעי, גייסט צו א קורס צו ווערן א לייף אינשורענס עידזשענט, גייסט צו א קורס צו ווערן א ריעל עסטעיט עידזשענט, באקומסט א לייסענס, באט דו ביסט נישט געמאכט פאר דעם. דו הייסט נישט קיין ריעל עסטעיט עידזשענט ווייל דו האסט א לייסענס. מענטשן וואס זענען גוטע לייף אינשורענס, ריעל עסטעיט עידזשענטס, אלע די זאכן, יו גאטע גאו אוט און דארפסט ווייזן, דוד, איך בין געמאכט פאר דעם. לאמיך הערן אזוי, גיב מיר אביסל דיין עוואלושענערי סיטועשאן פון ווען דו ביסט געקומען, ווי דו ביסט געגאנגען, ווי וואס האט דיך געמאכט אריינגיין אין שעף? וואס האסטו געטון פון ווען דו ביסט געווארן א שעף? גיב מיר אביסל דיין בעקגראונד. סאו מעכי קארנפעלד האט אייביג ליב געהאט עסן, ליב געהאט פלעיווער, איך בין אויפגעוואקסן אין א הויז, נישט קיין האנגעריען הויז, באט מיין מאמע האט גוט געקאכט. וועלכע מין הויז זענט אונז אויפגעוואקסן? פויליש, דאנט קוואוט מי אן איט, כ'ווייס נישט. ניין, פויליש, ניין, אקעי. איי דאנט נאו, ס'איז מיין טאטע געקומען. סא אז דו ביסט נישט אונגעריש וויאזוי האט דיין מאמע געקענט קאכן? מיין מאמע האט געהאט גוטע פלעיווער, זי האט געהאט גוטע פלעיווער, זי האט געהאט זייער גוטע פלעיווער, און איך האב אייביג, איך האב, דאס, אזוי בין איך אויפגעוואקסן, מיט בעלענס, מיט פלעיווער, און אסאך מענטשן האבן געהאט, געוואטשט אלס קינדער סערטען זאכן, איך האב געוואטשט זייער אסאך קוקינג שאוס פון גרויסע פרענטש שעפס, אלס יונגל, אלס קליין יונגל, דאס האט מיך אנגעצינדן צו וואטשן טו פעס די טיים א לאט. רייט. און איך האב אייביג געזען אז ס'איז דא דארטן זאכן וואס אונז קענען מאכן, אקעי? אונז קען מען קאפיען זייער אסאך זאכן רעסעפיס, אבוויעסלי ווי קענט, מ'קען נישט ניצן די שעל פיש, מ'קען נישט ניצן די סי פוד, מ'קען נישט ניצן פארק, מ'קען נישט ניצן, באט איך קען ניצן מיין בריסקעט אזוי ווי ער קען ניצן זיין בריסקעט. איך קען מאכן די זעלבע סאוס, איך האב מיין כשר'ע ווערזשען פון וויין, ער האט זיין וויין, ווי העוו אלל דעט אפשענס, סאו דאס וואס דאס איז געווען אין מיין קאפ, איך האב געהאט א פעשען פאר פוד, סאו איך בין אנגעהויבן צו, אין ישיבה, אין ישיבה האט מען אנגעהויבן דאבעלען אין די קיטשען, עקשעלי טו סטארט, איך בין געווען אין ארץ ישראל, און אנגעהויבן קאכן דארטן אביסל, געגאנגען זוכן א דזשאב אין ארץ ישראל. און איך האב געטראפן א פלאץ וואס מאכט אראונד טען טאוזענט שניצלס א טאג. צען טויזענט שניצלס? יא, סאו אין ארץ ישראל מען סערווט פאר לאנטש אין די חדרים סערווט מען פליישיגס. רייט, אוי אינטרעסטינג. און אלסאו אין די מאר סימפלער האלס, די באדזשעט פרענדלי האלס, סערווט מען שניצל פאר א חתונה, פאר א מעין קאורס. סאו איך האב געארבעט ביי א פלאץ פון די עדה חרדית וואס האט געמאכט צען טויזענט שניצלס א טאג. פאר האלס, פאר. פאר האלס און פאר חדרים. פאר האלס און פאר חדרים.

ס'איז דאך געווען א מאה שערים. מאה שערים, אזוי. מ'האט געגעבן צו עסן פאר די פרויען דארט, פאר די ווייבלעך. סאו דארט האט מען מיך אנגעהויבן. איך בין צוריק געקומען צו אמעריקע, און איך בין געגאנגען ארבעטן דא אין א דעלי. און איך גיי נישט זאגן וואו. אקעי. און ס'איז געקומען א פוינט וואו איך האב באקומען. זאכן צו טשיקן צו ארבעט מען מיט ענד איט סמעלד בעד. אוי וויי. איט פאר וואטעווער ריזענס ס'איז אנגעקומען צו מיין דעפארטמענט צו די דעלי וואס האסטו דעפארטמענט. געטון דען אין די דעלי? אונז האבן געקאכט דארטן. ס'איז געווען א דעלי אין א גראסערי אדער ס'איז געווען א סטענד עלאון דעלי? ס'איז געווען א דעלי אין א גראסערי. אקעי. איין טאג האב איך דעסיידעד איך נעם די שטיקל טשיקן איך וואק אריין צו די בעל הבית איך זאג אים שמעק עס מיט א מיט א מיט א בלעכענע פנים זאגט ער מען לייגט דאק סאס און טו מי דעט וואזענט וואט איטס נאט וואט איי וואנט טו קוק איטס נאט וואט איי וואנט טו דו רייט, ווייל דו ביסט אלל אבאוט פלעיווער. און איך האב אויך, איך בין אויך א שטיקל פערפעקשעניסט. וויטש אין א וועי איט העלפס אין די קיטשען, אין א וועי איט מעיקס פראבלעמס, באט א פערפעקשעניסט בין איך. איך דארף פארשטיין די ענעלעדזשי, ווייל מען קען עס נוצן אין לייוו. ס'שטינקט, לייג די אקס אויס. כ'מיין איך גיי עס נוצן פאר א באמפער סטיקער. איטס איטס איטס א ליין דעט איטס גאנא ס'גייט בלייבן ביי מיך פאר אייביג ווייל ס'איז א ס'איז א קאווער אפ וויט די גרעיטעסט ענסער. איט מעיקס סאו מאטש סענס ווען יו העיר איט, באט איטס סאו בעד אין ריעליטי. אין פרעקטיס, רייט. שטינקט לייק דארט סאו וואס איז נייעס? נו. איך האב אויפגעהאנגען מיין עיפראן יענע טאג, איך האב ריזיינט. ביסט געווען די מעין שעף דעמאלטס? איך בין, עס איז געווען נאך צוויי יאר ארבעטן דארטן, איך בין געווארן נישט מעין שעף באט איך האב געהאט א גרויסע חלק פון די קוקינג. רייט, דו האסט עקשלי געקאכט, אקעי. יא.

אלעס, קאנעקטן, ריספאנסעביליטי, יור אן יור און, אז די גייסט נישט האבן די פאר שקל פאר די וואשינג מאשין גייסטו נישט האבן קיין קליידער, יו מעיק איט העפען, סאו איט וואס איט וואס א ווערי איט וואס א ווערי גוד עקספיריענס, און למעשה בין איך געגאנגען צו קולינערי סקול, ס'איז געווען א קולינערי סקול דעמאלטס ס'האט געהייסן CKCA ס'איז געווען אין פלעטבוש, ס'איז געווען די איינציגסטע כשר'ע קולינערי סקול דא אין די יונייטעד סטעיטס איף איים נאט מיסטעיקען, אנפארטשענעטלי דער נאט אפען ענימאר. ס'איז נישט דא גענוג דימענד זיי זאלן בלייבן אפן, ס'איז דא א גרויסע עקספענס צו האלטן אזא זאך אפן. רייט. סאו קולינערי סקול איז געווען אן אמעיזינג עקספיריענס פאר מיך, אבוויעסלי אין מיין קלאס ס'איז געווען זייער אסאך מענטשן דארטן וואס זיי האבן נישט געווען דארטן טו טו טו טו טעיק איט עז א ביזנעס, דעי ווער דיר פאר, ס'איז געווען פרויען דארטן אויכעט וואס זיי האבן

אלף בית, יעצט דארפסטו האבן אלף בית צו קענען קאכן? נאט נעסעסערלי, דו קענסט גראד גיין צו א רעסטוראנט אנהייבן ארבעטן און שוויצן, באט איף יו קאם וויט דעט נאלעדזש, ס'איז דא אזוי סאך, פאר אינסטענס, ס'איז דא אזוי סאך נעמען פון יוטענסילס אין קיטשענס, די זאך וואס מישט און דרייט איז האט א נאמען. גיי מיט דער איזי. גיי מיט דער איזי האט א עקשועל נאמען. יעדע טאפ האט א, יעדע מין טאפ האט א נאמען. סאו ווען ווען דו גיי קומסט צו א גרעסערע פראדאקשען, דו זוכסט עס צו קויפן, ער גייט נישט וויסן וואס איזי מיינט. יו וואנא נאו וואט יו ניד. סאו ס'איז נעמען. ס'איז מעטהאדס פון קאכן. ווי סאך וועגן קענסטו קאכן א טשיקן?

קענסט עס מייקרא. איי דאנט נאו, דאס איז בעסיקלי איט. סאו נאכדעם, דעטס מעדזשארעטי אוו איט, נאכדעם איז דא סיערינג, סמאוקינג, דערס א לאט אוו דיפרענט אדער טעקניקס, און יעדע פראוטין, פיש, טשיקען, לעמב, דאק, יו נעים איט, ביף, זעמיר אונז איבערגעגאנגען אלע די וועגן פון קאכן די זאכן. סאו למשל מ'הייבט אן די וואך. מ'גייט אנהייבן ביף די וואך, סאו די וואך מ'הייבט אן ביף, הייבט מען אן מיט בוטשערן, באקומסט א רעק אוו ריבס, און דארפסט דיך לערנען וויאזוי צו בוטשערן, די נאמען פון די קאט, נאכדעם גייט מען אריין אין קאכן, אלע מיני וועגן וויאזוי די קענסט דאס קאכן, נאכדעם גייט מען אריין אין פלעיטן, דו דארפסט מאכן א פלעיט פאר די שעף, דארפסט אים ברענגן א טעלער מיט סייד דישעס, די רייט טעמפעטשער, וכו' וכו'. סאו דעט וואס עמעיזינג, נאכדעם איז נייף סקילס אויכעט זייער א ווערי אימפארטענט טינג טו העוו אין די קיטשען, באט דעט אלסא קאמס וויט טיים, איט דזשאסט קאמס וויט פרעקטיס. און איי גרעדזשועיטעד, גרעדזשועיטעד ענד באט די גרעדזשועישאן, רייט ביפאר איי גרעדזשועיטעד איז געווען זייער אינטערעסאנטע מעשה, איך בין ארויסגעגאנגען עסן מיט א גוטע חבר מיינע,

און איך בין אויך געווען עקסייטעד ווייל ס'איז געווען דארטן זייער אסאך עסן וואס איך האב געלערנט יעצט וועגן עס. דו ביסט געווען אין א רעסטוראנט פארדעם? יא, איך בין געווען אין היי ענד רעסטוראנטס, באט איי נעווער טרייד די לאפט. נו? איך געדענק מיר זענען אריינגעגאנגען, מ'האט זיך געזעצט עסן, און איך, די ערשטע מאל, יעצט גיי איך טרייען קארפאטשיא, ווייל יעצט ווייס איך וואס קארפאטשיא איז, טרייד קארפאטשיא, עווריטינג וואס עמעזינג. קארפאטשיא איז רויע פלייש? סלייסד פון רויע ביף, יא. אקעי. יעצט. נאכן עסן, ליפא זאגט מיר קום אראפ אונטן צו די אפיס, איך קען די מענעדזשער, איך קען דער וואס הייערט. אקעי. אונז זעמיר אראפגעגאנגען שמועסן, ליפא זאגט אים אז איך בין אין קולינערי סקול, ער פרעגט מיר וואס טוסטו נאכדעם, איך ווייס נישט. ער זאגט מיר דו ענדיגסט קולינערי סקול, קום אריין האסט א דזשאב. אינטערעסטינג. וכך הוה. איך האב געענדיגט קולינערי סקול, איך בין אריינגעקומען. אין די לופט, און כ'האב אנגעהויבן ארבעטן דארטן, ממש פילן פאטעיטאס פון די באטעם. טשאגינג קלעם, פוי! חס ושלום, נו. און סלאולי, אווער די פיריעד אוו עיט יערס, האב איך ארויפגערוקט צו סאס שעף, סאו כ'בין דארט געווען פאר א גוטע אכט יאר און איי גאטע סעי די עקספיריענס וואס איך האב באקומען אין די לופט איז סאמטינג דעט יו קענט פוט א פרייס טעג אן איט, דאס איז א ריעל אפסקעיל היי פראדאקשען היי סטרעס ריעל ריעל גוד רעסטוראנט ענד איים גרעיטפול טו יאסי פאר העווינג מי דעיר פאר די לעסט עיט יערס. ווערי נייס. סאו פאר מען גייט ווייטער, לאמיך טאטשן אויף אפאר זאכן וואס דו האסט געזאגט. סאו קודם כל ביסט געגאנגען קולינערי סקול, האסט געזאגט אז ס'האט זיך פארמאכט. יא. סאו מיין קוועשן איז, היינטיגע רעסטוראנטס, אקעי, למחצה שליש רביע, מאוסט אוו די רעסטוראנט ביזנעס נאו דעיס איז הייפ. דעטס אלל איט איז. איך בין געווען אין אין פלארידע און ס'איז עפעס א נייע רעסטוראנט דארט וואס איינער האט געזאגט יו העוו טו גאו טשעק איט אוט, וואטעווער, נישט זאגן קיין נאמען, און איך בין אהין געגאנגען, די וויו וואס עמעזינג, אבער ס'איז געווען, די עסן וואס אה, נישט שלעכט, כ'האב געצאלט אסאך געלט פאר עווערידזש פוד, יא ס'איז געווען א די דזשעי דארט מיט לעבן א פול מיט ביימער מיט זאכן, באט די עקשועל, יא, דו קומסט אין א רעסטוראנט ווייל דו ווילסט די עקספיריענס, גייסט ארויס מיט דיין ווייב עסן, גייסט ארויס מיט פרענדס עסן, גייסט טשילן, באט אין די באטאם ליין לייגסטו אראפ פֿיר פינף הונדערט דאלער ווילסטו האבן גוטע עסן, סאו אסאך פון די רעסטוראנטס איז הייפ, באט ס'איז דא אפאר גוטע רעסטוראנטס, יא, סאו מיין קוועשן איז פון ווי נעמען די חברה שעפס? ס'איז די חשבון, דארפסט האבן איינער וואס קאכט כשר, יא, וואט איז א רעסטוראנט לייק די לאוו דא אדער א אנדערע רעסטוראנט וואס וואס איז אנגענומען ביים ציבור זיי מאכן סאליד פוד יא? פון ווי נעמען זיי די שעפס וואס ווייסן וואס טוט זיך צו קענען מאכן קארפאטשיאו און צו קענען מאכן אלע מינע ליווערס מיט אלע מינע משוגענע זאכן סאו אין די לופט, כ'קען נישט רעדן פון אלע רעסטאראנט באט אין די לופט, אונז האבן געהאט דארטן שעף בוריס וויטש וואס אן אמעיזינג שעף, ער האט געהאט זייער אסאך נאלעדזש אין אידישע קאכן און היימישע קאכן, באט ער האט אויך געהאט נאלעדזש פון נישט היימיש. בוריס איז א איד? זיין טאטע איז א איד. אקעי. סאו ער קאנסידערט זיך א איד. אקעי פיין. ווי לאוו יו בוריס. ער.

פלעיווער. פלעיר, יו נאו, און ער געברענגט זיין פראפעשאנליזם, ענד טאגעדער ווי ריעלי מערדזשד אינטו וואן ריעל פערפעקט טיעם, באט דער איז אלסא א לאט, א לאט אוו רעסטאראנטס היינט וואס ברענגן אריין איזרעילי שעפס, ווייל איזרעילי שעפס, זיי זענען איזרעילי, זיי האבן אויפגעוואקסן, און זיי ווייסן, באט נישט אלע זיי זענען לייק רעלידזשעס, סאו זיי גייען פאר יארן צו פרענס, ענד דעי ווארק אן די מישעלין סטאר רעסטאראנטס, אן די מישעלין סטאר שעפס, און זיי קומען צוריק דא נאכדעם, נאו דעי העוו באות ווארלדס, ווייל זיי זענען אויפגעוואקסן אין ארץ ישראל, זיי ווייסן וואס מען דארף, און זיי קומען מיט א פראפעשענעל טרעינד שעף, ענד סאם אוו דעם איים טעללינג יו אר דזשאסט אוט אוו דיס ווארלד, סאם אוו דעם פראדוס פודס דעט אר נעקסט נעקסט לעוועל קאושער, ענד ריעלי ריעלי אפ דעיר. ווערי אינטערעסטינג. אויך ביסט געגאנגען אין קולינערי סקול, און עס זאגט אז דו האסט דיך אויסגעלערנט אלע מיני יוטענסילס מיט אלע מיני טעפ און אלע מיני למעשה, אויב דו וואלסט נישט געווען קיין פראפעשענעל שעף, יא, דו, ווי ארבעטסטו היינט? היינט בין איך ביי די עמינענס, די עמינענס חתונה האל אין בארא פארק. די עמינענס חתונה האל, דו ווילסט מעכי'ס גוטע אכילה? מאך א שמחה ביי די עמינענס, דעטס רייט. עניוועי, סאו, דו גייסט אין קולינערי סקול זיך צו לערנען קאכן, אזוי ווי דו זאגסט, די פרויען זאלן קאכן אין אריין. ווי סאך פון די עכטע נאלידזש, מינינג לייק דיס, לאמיך אביסל מסביר זיין פון ווי איך קום. סאושעל מידיע היינט איז פעיק, יעדער ווייסט, יא, קיין איין פרוי אין עוורידעי לייף קאכט נישט מיט קיין שייטל, מיט דריי אינטשעס דיק מעיקאפ, מיט לאנגע נעגלעך. קענסט גארנישט טון אין די קיטשן מיט לאנגע נעגלעך און עס מאכט מען נערוועז. די העלט דעפארטמענט לאט נישט לאנגע נעגלעך. די העלט דעפארטמענט לאט נישט, רייט. סאו, און איך האב נישט קיין פראבלעם מיט פרויען זענען אינפלוענסערס, אדער עני אינפלוענסער, מיין פראבלעם מיט דעם איז, רעגולער דודס, און רעגולער פרויען, וואס זענען רעגולער האוזווייפס, זיי קוקן און זעהן אויס ווי געהארגעטע לוזערס, יא, זיי פילן, קוק אן די פרוי, איר קיטשן איז קלין, און איך האב עס גראדע געזאגט, כ'בין געווען, וואס איז א חילוק, כ'האב געזאגט פאר א גרויסע אינפלוענסער, פאר איר און פאר איר מאן, און זי האט זיך גענומען שרייען אויף מיר, וואט? איים סופאוזד טו ווארק אין א דירטי קיטשן? מיט דעם זאג איך איר ניין, באט דו דארפסט אריבערגעבן א מעסעדזש פארן ציבור אז האלא, דעי וואס איך טוה יעצט איז ווייל איך בין אויף קעמרע, עכט ווען קיינער זעהט נישט קאך איך מיט א טיכל און מיינע קינדער כאפן פעטש, יא? סאו די נעקסטע ווידיאו וואס זי האט ארויסגעלייגט איז געווען ווי זי ווייזט ווי איר מאן ברענגט א פעיק קאונטער, זי האט זיך אביסל מער מסביר געווען, סאו מיין קוועשן איז, מענטשן גייען אין קולינערי סקול, ווי סאך פון דעם איז עפליקעבל אויב דו קאכסט אינדערהיים סאפער פאר חברה? זייער ווייניג. זייער ווייניג? זייער ווייניג. סאו ריעלי די אלע זיבן הונדערט און פופציג יוטענסילס, וואס די ווייסט איז פאר פראפעשענעל קיטשענס, איז פאר פראפעשענעל קיטשענס, יעצט אין א רעגעלע שטוב, יא ס'דא סייזעס פון טעפ, יא די אלע זאכן, ס'דא א חילוק אין קוואליטי פון מעטאל, אנדערע מינע מעטאלס, די אייערן סקילעט אדער סטעינלעס סטיל, למשל אויב איך וויל קאכן זופ יא, וועלכע טאפ זאל איך נוצן, רעגעלע טאפ אנצינדן אויפן פייער און אריינווארפן? אבסאלוטלי, פאר זופ, פאר זופ, אקעי. אויב מ'וויל טאלקן אבאוט סיערינג סטעיקס, דו ווילסט מאכן א שיינע סטעיק אין א פרייאינג פען, דו ווילסט האבן א גוטע פאט, א גוטע פען, א גוטע פרייאינג פען, באט אגעין, דאנט געט לאסט אין איט. רייט. דאנט אווערטינק איט. אז דו האסט א גוטע פרייאינג פען אין דיין הויז, און די טעפלאן זאך האלט נישט, ס'איז נישט אפגעקראצט האלב, און ס'איז, ס'איז א גוטע. קוואליטי טעפלאן פען, א גוטע טוואלי סעראמיק פען. וואס מיינט טעפלאן? איז די ליינינג וואס מאכט נאן סטיק. אה אקעי. אדער יעצט איז דא די העקסקלעד וואס איז גארדען רעמזי'ס קאמפאני. וואס איז העקסקלעד? ס'איז אזעלכע אקטעגאנס אן די באטאם פון די טאפ וואס ס'מאכט ס'זאל זיך נישט גליטשן, ס'איז געזונט, ס'קומט נישט אראפ קיין פיומס און וכו' וכו'. אויב דו האסט א גוטע סעווינג פען, יו דאנט העוו טו גאו קרעיזי. רייט. אן די אדער הענד ווען ס'קומט צו מעסערס למשל, דאס האב איך דאס האב איך יא א אפיניען אין דעם. סא לאמיך הערן. א גוטע מעסער פאר א הויז איז זייער וויכטיג. נאמבער וואן, דיין ארבעט קומט אויס סאך שענער. נאמבער טו, איט איט העלפס יו, איט עקטשעלי העלפס יו טו קוק. איך האב אייביג, איך זאג פאר יעדעם איינעם וואס פרעגט מיך. גיי אויף עמעזאן, ווילסט א שעפס נייף? גיי אויף עמעזאן און געט א גלאובעל שעפס נייף, א סעווען אינטש, א עיט אינטש. גלאובעל איז א קאמפאני? גלאובעל איז א קאמפאני וואס מאכט ענטרי לעוועל ווערי גוד נייווס, איך האב מיך געקויפט פאר מיך אינדערהיים צוויי סעטס, איינס פאר מיך איז פאר פסח, זיי האבן אלע מיני, זיי האבן פעירינג נייווס, זיי האבן שעפס נייווס. סאו וואס איז די חילוק? פארוואס איז גלאובעל, זיי מסביר אביסל די טעקניקעלערי, אנשטאטס וויקטארינעקס וואס יעדער קויפט, יא דאס לייגט די די רעגעלע מאמי נייף. וואס גייט דיך גלאובעל ברענגען וואס די מעסער קען דיר נישט געבן? סאו נאמבער וואן, גלאובעל, די שארפנעס אוו דעט נייף איז גאוינג טו לעסט יו טען טיימס, און איך האב נישט גארנישט פון גלאובעל. רייט. איך באקום נישט קיין קיק בעק. דעטס רייט. גלאובעל, די שארפנעס איז גאנא לעסט יו טען טיימס עז לאנג עז יור רעגעלער שארפ עז יור רעגעלער נייף. אקעי. נאמבער טו, די מעסערס זענען געבעלענסד בעסער, בעלענס האט א גרויסע זאך, סאו ס'איז נישט העווי פון די פראנט נישט העווי פון די בעק, ווען דו קויפסט א אינעקספענסיוו רעגולער שעפס נייף אין די סטאר, ס'איז העווי אין די פראנט, די הענדל איז נאט סטורדי, יור נאט קאטינג וועל. רייט. ס'האט א גרויסע חילוק מיט א בעלענסד מעסער. איטס סימפל, איטס נאט קרעיזי עקספענסיוו, באט ס'מאכט א גרויסע חילוק, ענד איט אלסא מעיקס א ביוטיפול פרעזענט פאר יור ווייף אר פאר יור האזבענד. סאו דו זאגסט אז דו קענסט זען א עקשועל דיפרענס ווען איינער שניידט צוויבל אדער ער שניידט וואטעווער רעגולער, כ'רעד נישט פון היי ס'מאכט א ענד. דיפרענס צו די צו די מענטש וואס שניידט, צו דו קענסט זען נאכדעם וואס איינער האט געמאכט א צוויבל קוגל צו ער האט גענוצט א וויקטאריע נייף צו א גלאובעל, אבסאלוטלי נאט, באט פאר די מענטש וואס נוצט עס איט ריעלי מעיקס א דיפרענס און מעיקס יור לייף איזיער. ווי דו לייגסט עס, דארטן שניידט ער. איטס נאט לייק איטס גאנע סליפ, און טשענסעס אוו קאטינג יור פינגערס אר מאטש לעס ווען יור וויט א שארפ נייף. לייגסט אראפ די מעסער, דארטן שניידט ער. לאמיר דיר פרעגן א אנדערע שאלה, ציינער ווערסעס גראד? דיפרענט דיפרענט דיפרענט יוסעס. וואס נוצט מען ציינער? איך נוץ ציינער פאר אלעס, ווייל אזוי ווי דו זאגסט, אגב די ריזן היות די גראדע ווערן שטומפיג זייער שנעל, די ציינער האט כאטשיג ציינער, סאו ווען איך שנייד חלה איך ציטער, איך האב א רעגולער נייף און איך שנייד חלה סאוערדאו וואס האט א מורא'דיגן שטייפן קראסט, איך האב מורא יעדע מאל איך שנייד אז ס'גייט זיך אום א גליטש אראפ און כ'גייט כאפן א שניט, סאו איך נוץ די, אזוי גראבעלסטו אריין, געסטו א כאפ א גריב. סאו איינע פון די זאכן וואס מ'לערנט אין קאווער סקול איז די נעמען פון די מעסערס, די ציינער איז די היזעי פון א ברעד נייף. אה, סאו א ברעד נייף דארף ציינער. אה, שוין, ברוך שכיוונתי. וואס נאך נוצט מען די ציינער? נאר פאר ברויט? עס הייסט א, איטס קאלד א ברעד נייף, יו קען יוז איט פאר אדער אפליקעישאנס, באט יוזשעלי ס'איז געמאכט פאר ברויט. אין די וועלט, אקעי, און די גראדע איז געמאכט פאר עווריטינג עלס. גראדע איז געמאכט פאר עווריטינג עלס. ווערי נייס. וואסערע נאך יוטענסילס וואלסטו רעקאמענדעד פאר עוורידזש זכרים און עוורידזש מאמיס דעי שויד אפגרעיד דעיר געים, און סוועט זיי העלפן און עווי דעי, צו זיי מאכן שניצל זיי מאכן פערפל, וואט אר סאם, סאו לאמיר דאס לאמיר דאס צונעמען אביסל אויף קליין געלט, א רעגעלע שטוב, אין מיין אפיניען, איך וועג אויף מיין מיין הויז, א רעגעלע שטוב האט שעפ לעפלעך, סהאט רעגעלע אזאלכע טשולענט לעפלעך, האסט אזאלכע ספעטשעלעס, יא, וואס אונז פלעגן מיר רופן, די אונגערישע רופן עס פאקענאל, אזוי האט עס געהייסן, און נאכדעם האסטו א רעגולער ספעטשעלע ביי די ראבער וואן, אויב דו ווילסט מישן די קעיק, אדער די שניי ווי מ'פלעגט עס רופן, נאכדעם האסטו מעזשערינג קאפס, מעזשערינג ספונס, האסט אפאר סייזעס פון מעסערס, האסט א מעש פאטעיטא קוועטשער, פאר די מער סאפיסטיקעיטעד האסטו א גארליק קראשער און א לעמאן קראשער, רייט? און וואס נאך האט מען? א האלצענע לעפל, איך קום מיט יעדע סעט, איך האב נאך קיינמאל נישט גענוצט א האלצענע לעפל, מען פלעגט עס נוצן אמאל צו געבן פעטש, היינט נוצט מען עס שוין נישט. און וואס נאך? האסט טעפ האסטו דריי סייזעס פרייענג פענס, האסט אפאר סייזעס סטעינלעס סטיל טעפ אדער אנדערע מערל, סאו וואס נאך דארף איינער האבן אינדערהיים חוץ די זאכן? זירא, רייט? נאך איין זאך האסטו אויסגעלאזט, א קאטינג באורד. אה, קאטינג באורד, רייט. קאטינג באורדס אבער קארינג בוירדס איז איינע פון די זאכן וואס איך האלט אויך מענטשן זאלן גיין אביסל ספלורדזש. געט יור סעלף א גוד קארינג בורד. ווי סאך מאל האסטו געשניטן אויף דיין קארינג בורד די האלסט מיט א טאמעיטא און ווען די באטאם איז געענדיגט די טאמעיטא איז ביי די ענד פון די קאונטער. ס'איז אזוי ווי געלט, ווען די טיים ענדיגט די געלט ענדיגט זיך דא אסאך חודש. יא, עס איז אסאך חודש, יא. סאו ווען יור פינישינג, דו ווילסט א גוטע קארינג בורד, נאמבער וואן, האסט גענוג פלאץ צו ארבעטן. גייסט יעצט שניידן א צוויבל. די גייסט אויך שניידן א פעפער מיט דעם? קויף די רעבישע קארינג באורד. האב א שיינע גוטע קארינג באורד נאמבער טו. טייטש נאך א ביי די וועי נאך א סימן פאר מענטשן, אונז ווייס מיר דאך אז דו האסט באקומען מער ווי איין חלה ברעטל, יא ווען דו ביסט בר מצוה געווארן און האסט נוץ איינע פון די חלה ברעטלעך, נו. א גוטע קארינג באורד איז וויכטיג, א גוטע מעסער און א גוטע קארינג באורד, די רעסט. ווען ס'ווערט דאל קויף א נייע. ווען די פאטעיטא פילער געט דיך אישוס. אה, כ'האב פארגעסן וועגן פילערס גראדע. ווען די פאטעיטא פילער געט דיך אישוס קויף א נייע. באט אדער דען דעט, דיס איז אלל יו ניד טו מעיק גוד פוד, אסאך פעשן. לאמיר אריינגיין אביסל אין א אנדערע סאבדזשעקט. פאר די לעצטע כ'ווייס וויפיל צייט, לעטס קאל איט די לעסט קאפל האנדרעד יערס, סאו אין מיין אפיניען די גאנצע איידיע, פון היי ענד קוקינג איז נישט עכט נוגע געווען ביים היימישן ציבור הקופונים בעפאר די לעסט טערטי יערס איי וואד סעי. נאט איווען טערטי יערס ווייל דרייסיג יאר צוריק איז געהאט סאקי אין רעסטוראנט. לעטס טאלק פיפטין טו טווענטי. לעטס טאלק פיפטין טו טווענטי יערס. דעטס אר רעינדזש. רייט. פארדעם האסטו געהאט בעיסיקלי טראדישענעל פוד, פוילישע עסן, אונגערישע עסן, ליטווישע עסן, נישט קיין עסן באט. הארטע טשאקלד טשיפ קוקיס. וואס? הארטע טשאקלד טשיפ קוקיס. הארטע טשאקלד טשיפ קוקיס און און א טשולנט, מזונות טשולנט. סאו סאו וויאזוי האט זיך עס גערוקט די עולם? אה סאו יעדעמ'ס עסן האט רעפרעזענטעד זיין קולטשער. איזרעיליס, תימן'ע, אונגערישע, בעסיקלי איז אונזער פילאסאפי איז, איז לאנג אז דו לייגסט אריין גענוג זאלץ צוקער און אויל קענסטו קאכן שטיינער, דו פארשטייסט? די פוילישע האבן מער מאנאטעיזם, זיי זענען ארויסגעקומען מיט די קישקע, ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין עכטע קישקע האבן זיי געמאכט דאס, ווי אויך קיין פלייש האבן זיי געלייגט פאטעיטאס, יא ביי אונז האסטו אזויפיל פלייש אין א טשולענט אז דו קענסט צוזאמשטעלן א האלבע שעפעלע, דו פארשטייסט? סאו וואס איז געשען אויף די לעסט פיפטין טווענטי יערס ווי דער עולם האט אנגעהויבן גיין היי ענד, דו קוקסט אריין היינט אין מעגעזין, קוק אן די ערשטע פאפא קוקבוק, יא? די גרינע, די גרינע, דו געדענקסט די ערשטע פאפא קוקבוק? די איינציגסטע וואס איך געדענק יעצט פון די ערשטע פאפא קוקבוק איז די אלע סטעינס וואס די פעיפערס האבן. ס'איז צופליקט, כ'האב נאך דא איין צופליקטע. סאו דארטן קוקסטו אריין, נישטא קיין שום פענסי דיש, יא, קענסט מאכן א קעיק מיט קריעם, די צווייטע פאפא קוק בוק, אה, דאס האט, וואס איז געשען מיטן ציבור? וויאזוי האט מען זיך, וויאזוי איז געווארן א עוואלושען? וויאזוי האט מען זיך אפגרעידעד? לאמיר, לאמיר, לאמיר צוריק גיין פֿופֿצן יאר, לאמיר אריין וואקן שבת צופרי צום קידוש. איינער מאכט א קידוש, יא? מען האלט ביי קיסר, און די וועיטערס אדער די, די גאבד און רעבע זיען הייבט אן אויפסעטן פאר קידוש, וואס האט מען אריינגעברענגט? רייט. ס'איז געווען מאטיאש. שטיגליץ. מיט ביינער. מיט ביינער. פארגעס נישט אידישע קינדער, מיט ביינער, ענק יאנג קראו ווייסט נישט וואס דאס מיינט. ס'איז געווען די די באו טיי מיט די שוגער קאוטעד שעפער היינציגע. גרויסע קיכל וואס האט אייביג צוריסן די טאפ פון דיין מויל. רייט, און די הערינג האט נישט געוואוסט וואס דו ווילסט פון אים. די הערינג האט געזאגט אקעי דעסייד וואס דו ווילסט, דו ווילסט אויף אדער אונטער, די הערינג האט געהעריג אויסגעזען ווי ער געברענגט א סמארטפאון אין ישיבה און געווען מיט איין פיס ארויס. ס'איז געווען שליבעוויץ מיט פלאם ברענדי. יא יא. אויב די רעביצן האט געמאכט א בראוני איז געווען בראוני. ענד די אפגרעיד וואס פאטעיטא קוגל. רייט. דעטס וואט איט וואס. אקעי די עספען טישו באקס איז דארטן שוין פאר די לעצטע דריי הונדערט יאר. דעט וואס אלוועיס אן די טעיבל. און ס'איז די זעלבע פיקטשער די ווייסט די איך האלט די בערג איז שוין לאנג נישט דא. ס'מסתמא ער האט א גרויסע שטאט דארט יעצט. ניין מען האט שוין געלעבט מסתמא צוויי. יא ס'איז א גרויסע בייזשינג דארט. גרייט איך בין גראדע אויפגעוואקסן אין וויליאמסבורג פלעגן מיר אונז גיין צו ר' בערי שפינקער זכרונו לברכה פלעג וואוינען דארטן דאס האר איז געווען א חידוש ער פלעג געבן יאפ האבן עס גערופן חיטקע באט איט וואס לייק א טשיקן יאפטשיק ווייל ס'איז געווען סעודות אויף חיטקע די פערדע סעודה אקעי נו. סאו יעצט קום אריין וואקן די וואך אין א קידוש.

אונז זעמער ביי א לעוועל וואו די אלקאהאל איז אינסיין, און פיפל, מענטשן ווייסן טאקע וואס זיי ווילן, די מענטשן ווייסן וואס זיי האבן ליב, זיי ווייסן אז די קירקלענד איז גוט, ער ווייסט אז יענץ איז צו זיס, פתאום גייסטו צו הערינג, הערינג היינט, די הערינג פון אמאל זענען נישט אפילו קאזינס, זענען צוויי אנדערע מענטשן, צוויי אנדערע משפחות, צוויי אנדערע מענטשן האבן זיך געטראפן ביים כותל, לייק די אולדע. האני מאסטערד מיט דעיניש און האלעפינא און קיורד און די עולם די עולם האקט ס'איז גוט איטס דעלישעס. האסטו נאכדעם פאטעיטא קוגלס, יאפטשיקס, כ'בין געווען ביי א קידוש לעצטע וואך ער האט ארויסגעברענגט אזעלכע לאנגע אניאן קוגלס מיט לאנגע דעלי ראלס. וואס איז אריין איז מיעט באורדס. מיעט באורדס און קיורד פיש פלעטערס. פאסטרעמיס לייגט מען אריין יא נו. ס'אנבעליוועבל די עוואלושען פון דעם. קען מען אויך גיין פאר א סעקאנד צו א רעסטוראנט יא? בעק אין די דעיס איז נישט געווען אזוי סאך רעסטוראנט נישט נישט אזוי ס'איז געווען אפאר רעסטוראנטס די רעסטוראנטס האבן געסערווט סטעיק האוזעס רייט? זיי האבן געסערווט סטעיק מיט פרייס זיי האבן געהאט אפאר אנדערע דישעס באט דעט וואס די מעין טינג דעט דער סערווינג היינט ברוך השם ווי די גייסט איז דא א ווערייעטי איף יו דאנט לייק דיס וואן יו קען גאו טו דעט וואן. ס'שוין געווארן אביסל צופיל דא אין לעיקוואוד, איז איז געווארן אוט אוו הענד, דו ווייסט וואוינסט דאך היינט אין לעיקוואד, איז לייק טאטעלי אוט אוו הענד. באט איי ליוו דעט טו די פיפל טו דיסייד, ווייל ס'איז דא מענטשן וואס האבן ליב יעדע ווערייעטי, נו? ווערייעטי, ס'איז דא, אפשר איז דא נישט גענוג מענטשן פאר די רעסטוראנט זאל סורווייוון, באט פאר די, פון די קאסטומער'ס פערספעקטיוו, מאר אפשענס די בעטער. דו וואקסט אריין היינט אין א רעסטוראנט, יעדע רעסטוראנט פארקויפט דיך קארפאטשיאו, טארטאר, סאשימי איף איט פיש, רא פיש, רא טונא, רא סטעיק, רא, און די עולם האקט! די עולם בריקעט, ס'איז נישט נארמאל. אונז זעמיר געווען אין די, אין די, אין, ביי די לופט, אונז האבן געהאט אפילו שבע ברכות אין דארטן, וואס פעמילי סטייל טעלערס פון ביף קארפאטשיאו, ביי די פרויען זייט! פעמילי. איטס, איטס, איטס סאו עמעיזינג! און די די די דאק קאנפי מיט די ניאוקי, די עולם די עולם עסט, עוועריבאדי לאווס די סמאוקי און דאס, סמאוקד בריסקעט, סאו וויי וויי וויאזוי איז דאס געשען? סאו איך מיין ס'איז דא אפאר זאכן אבוויעסלי וואס זענען געשען אווער די לאסט באט ס'געווען אפאר זאכן וואס איך מיין זענען די מעידזשער עטריביוטס, זיי האבן געווען די מערסטע פארס. נאמבער וואן איז געווען הכשר. בעק אין די דעי, מיין טאטע פארציילט מיך, מיין טאטע איז פון די פריוויעס דזשענערעישאן, זיי לעבן ביז אונטן צוואנציג. נישט אז ער איז סענד סטריט, בעיבי בומער. יא, סאו ער זאגט מיך ווען ער איז אויפגעוואקסן, נישט געווען אזא זאך ווי הכשר. זיי האבן געדארפט קוקן אויף אינגרידיענטס, אויב ס'איז געשטאנען דזשעלעטין, אויב ס'איז געשטאנען סערטען אייטעמס האט מען עס נישט געקענט עסן. אזוי געווען ביי די וועי פאר פאר הונדערט יאר צוריק, האסט געהאט א רב וואס ער האט בעיסקלי זעכער געמאכט אז דער שוחט ווייסט וואס ער טוט און אסאך מאל איז דער רב געווען דער שוחט. עקזעקטלי. דעטס א קאנפליקט אוו אינטערעסט באט ס'איז נישט געווען קיין אפשענס סאו. נאך די מלחמה זענען די גרויסע רבנים אריבערגעקומען דא, ענד וואן אוו דעיר מעין פאוקעס איז לאמיר מאכן זאכן כשר, לאמיר מאכן זאכן חלב ישראל, ענד לוק טודעי, איי קענט טינק אוו א פראדוקט וואס איך וואלט געוואלט וואס איך קען נישט טרעפן מיט א הכשר, נאמבער וואן, נאמבער טו, ווי דו גייסט. אין באמבל. כמעט. ווי די גייסט וועסטו טרעפן א וואלמארט מיט א קאושער טאון מאנעשעוויץ מצה באלס מיט דזשעלי רינגס. ווי די גייסט ביי די וועי מאנעשעוויץ און קדם געפילטע פיש. קדם געפילטע פיש, סאו די אפשענס ביקעים ווערי ביג, סאו דעטס וואן מעידזשער קאנטריביוטער טו די לאסט טשעינדזש אוו די לאסט טווענטי יערס. נאכדעם איז דא סאושעל מידיע, סאושעל מידיע איף יו לייק איט אר נאט, איף יו העוו איט אר נאט, סטעטוסעס, אינסטעגרעם, דו זעהסט איינער אויפן ווידיאו האקט אריין, ער נעמט אזא קריספי בראשערע, ער לייגט ארויף אזא טראפל מעיאו און ער שלעפט ארויף א קארפאטשיאו אין סלאו מאו און דו זעהסט קראמס קומען ארויס, איט דעפענטלי טשעינדזשד אווער פערספעקטיוו אן א לאט אוו טינגס, אונז האבן געזעהן נייע זאכן, אונז האבן געזעהן, ווי די סטארטעד סיאינג סאו מעני ניו פודס, נאכדעם רעסטאראנטס, לייק ווי ספאוק, רעסטאראנטס איז געווארן א ריזיגער זאך, יעצט וואס געשעהט מיט רעסטאראנטס, לייק ווי סעד ביפאר, רעסטאראנטס ברענגט אריין שעפס, שעפס זענען פון אנדערע פלעצער, נאכדעם וואס געשענט הייסט עפעס, עס הייסט פיוזשען, פיוזשען מיינט ער איז א טשייניז באט יעצט קאכט ער פאר חסידים, סאו יעצט מאכט ער א פיוזשען, ער נעמט טשייניז טראדישענעל אדער טשייניז אמעריקען, און ער ווייסט וואס די חסידים האבן ליב, און יעצט מאכט ער א נייע זאך וואס הייסט טשייניז חסידים פיוזשען, טשייניז ראשען פיוזשען, טשייניז סארי ראשען אמעריקען פיוזשען, אלע די זאכן ווערן פיוזד אונטער נייע מינע זאכן, אונז באקומען זאכן וואס אונז האבן קיינמאל נישט געהאט די אפשענס פון, אונז באקומען יעצט זייער אסאך נייע אפשענס. פון די וועלט, פון די ווארער וועלט. נאכדעם האסטו טרעוול. מענטשן האבן אנגעהויבן ארום טרעוולען. מ'איז געגאנגען צו פראג, מ'איז געגאנגען צו וועניס, מ'איז געגאנגען צו דארטן, און ס'איז געווען א כשר רעסטוראנט וואס האט פארקויפט דארטן עפעס א קרעיזי פאסטע, דו האסט געטרייט נייע זאכן. סאו, ס'איז נישט אז די. אז די נשמה, די סאול פון די היימישע קאכן האט זיך געטוישט, ווייל איך גיי נאך אלץ ליב האבן פאטעיטא קיגל עט עני טיים אוו די דעי עט עני טעמפעטשער. רייט. באט ס'איז ווי דזשאסט עדד פלעיווער, ווי עדד ניו טינגס טו אר קולטשער ענד ווי ס'האט זיך עקספענד, און יעצט וואס געשענט? ס'קומט א דזשענערעישאן פון היימישע חסידישע פארי'ס. רייט. יעצט היימישע חסידישע פארי'ס אמאליגע צייטן איז געווען און מ'האט דורך געשמועסט וואס איז געווען די מעקס, אה, מיין טשולענט איז געווען טרוקן די וואך, מיין טשולענט איז געווען נאס די וואך. היינט קענסטו טרעפן אינגעלייט זיצן און שמועסן דורך א נושא פון סמאוק רינגס אויף א בריסקעט, כ'האב געסאווי די וואך, כ'האב א בלאו-טארטש, כ'האב געבלאו-טארטשט מארשמעלאוס אן טאפ פון מיין שאט פון קאפי ליקור, איי מין ווי עקספענדעד, ווי קעים טו סאטש א גרעיט פלעיס. געלט איז א מעלה אדער א חסרון? ס'איז א גרויסע מעלה. פארוואס איז עס א מעלה? דער עולם איז אינטו פרעס. ווייל ס'איז דא די חסרון פון העלט, דאס קען איך נישט רעדן פון. ניין אבער איך רעד אין דזשענערל. וויאזוי? זאגסט אין דזשענערל פון א פלעיווער דו האסט מער אפשענס. יא, יו אר מאר אפען מיינדעד, דו האסט געטרייט נייע זאכן, יעצט קען זיין דו גייסט עס נישט ליב האבן. באט עס איז געטרייט. רייט, איינע פון די זאכן וואס איך האב נישט ליב, קען זיין ס'גרינג מיר, איז דאק. כ'על דיר מסביר זיין פארוואס. רעגולער דאק וואס דו פריפעירסט, טעיסט די זעלבע ווי טשיקן. ווער איי ווענט טו א רעסטוראנט, אז ס'איז געקאכט די זעלבע. מיין מאמע האט געברענגט פאר יום טוב, ווייל זי האט געזען גראדע די אויף משה מאיר'ס טערעס. אוי וויי. אז משה מאיר איז מיין פעטער. אה טאקע. סאו זי האט געזען די איז פריפעירד עפעס א גאנצע דאק. זי האט עס געמאכט, לייגט עס ארויף אין יום טוב טיש. הייבט זיך אן א געשניידעכטס. סעווענטי פייוו פערסענט פון דעם דאק איז נישט עדיבל. ס'איז הארט, ס'איז פון אונטן. בעיסיקלי האסטו די טאפ פארט פון די דאק. האסט צוויי ברעסט און צוויי לעגס. צוויי ברעסט צוויי לעגס. און ס'טעיסט געימי און ס'טעיסט פאנקי. סא דאג, די עולם ווערט משוגע, דאק רע ג, איך ווייס נישט וואס ס'מיינט, באט דאק רע ג מיט מיט דעיס אדער לעם, איך בין געווען יעצט אין פלארידע זיי האבן געברענגט לעם, כ'האב אריינגעביסן דערין, כ'האב געהעריג געשמעקט אויף איין, כ'האב מיך אזוי פארעקלט דערפון, ב ה. יא, לעם שוואמער, קען מען ארבעטן מיט ווייל ס'איז געספייט, סא ס'איז דא נישט יעדע מין נייע עסן, און איך האב גערעדט מיט איינעם ס'האט זיך מגייר געווען, ער זאגט מיר, איך האב אים געפרעגט, וועלכע עסן, ווי אהרן זאגט דיר, וועלכע עסן פייגערסטו נאך פאר, ביסט געווען א גוי האסט אלעס געהאט, ער זאגט מיר לאבסטער, ער משוגע געווארן פאר לאבסטער, ער האט מיך מסביר געווען פארוואס, ווייל ס'איז געווען קרימי אינעווייניג, און מען האט עס דאס, איך ווייס נישט, איך האב קיינמאל נישט געגעסן קיין לאבסטער, באט ווען איך זעה א לאבסטער עד, קענסטו זעהן, ס'וואלט ווען געווען גוט, ווען משיח גייט קומען גיי איך טרייען לאבסטער. סאו ווען משיח גייט קומען, אויפן ראנדע'ס טאפיק, ווען משיח גייט קומען, איך מיין די ערשטע זאך וואס איך וועל טרייען איז א גוטע טשיז בורגער. טשיז בורגער, רייט. ווייל א פארק טשאפ, נישט א לאם טשאפ, א וויל טשאפ, סאיטס גאנא בי ווערי סימילער. בעיקען, פעיקען, שוין יא, איי וואנט טו טריי מעיבי דאון דע ראוד. סי פוד, איים ווערי, איך וויל זייער שטארק טרייען סי פוד, אקטאפוס, לאבסטער. אה! דו ווילסט טרייען אקטאפוס? איך וויל זייער שטארק פרייען טרייען אקטאפוס. פוי! איך בין געוען אויפן פליגער יעצט. אויפן וועג צוריק פון פלארידע, און ס'האט געשפילט א קוקינג שאו דארט. בעיסיקלי, וויאזוי הייסט דער חריג וואס האט די זילבערנע האר וואס גייט ארום אלל אווער? גיי פיערי? גיי פיערי איז געווען דארטן, און ער גייט צו רעסטעראנטס, און איינע פון די רעסטעראנטס האט געסערווט אקטאפוס, און ער איז געפרייט, וויאזוי ק, אה! ס'האט באליס, דו בייסט נישט, ניין, סאו די קיינמאל! טענטיקלס, די טענטיקלס וואס קלעבן זיך זענען שוין נישט דארטן ביי טיים איטינג, באט ס'איז דא אין פרענטש קוקינג איז דא

די קאמבינעישאן פון די צוויי זאכן האלט איך איז אזא גוי טשיז מיט וואטעווער, לאמיר נישט אריינגיין צו סאך. לאמיר נישט אריינגיין ווייל די עולם וועט מיינען מען רעדט דא פון פוי. נישט אין שבת גערעדט. גראדע, איך האב געזאגט פאר איינעם איך וויל נישט געווינען די לאטערי, וואס איך וויל איז איין מאל די בורגערס לויף די פיקטשערס. די כאפסט וואס איך זאג? ס'איז א ריזיגע פיקטשער הערליך און אין פאר קעי דאס געסט א קוק. וואס איז דאס? סאו גיי אויף יוטוב און וואטש האו דעי מעיק דאוז בורגערס פאר די פאר די פיקטשערס. ס'איז דא יא? אנבעליוועבל צו זעהן וויאזוי זיי סעטן עס אויף מיט שו פאליש טו מעיק די שיין. שו פאליש? אבסאלוטלי איטס לאוועלי מען. ס'איז דא אפאר זאכן. די אדווערטייזמענטס וואס דו זעהסט א פיקטשער פון עפעס א פארטיגע זאך און רעסעפיס וואס מען לייגט ארויס. זעסט דא אזויסעך מאל רעסעפיס וואס. ס'שטייט אין די רעסעפי, און די רעסעפי האט א פיקטשער, פארוואס איז מיינס נישט אויסגעזען אזוי? רייט. כ'פארשטיי נישט. ספעשעלי מיט די פלעיטינג, רייט, זיי פלעיטן עס פס וואו. מיין מאמע זאל זיין געזונט, זי טרייט אזוי סאך רעסעפיס, באט מיינס זעהט נישט אויס ווי די פיקטשער. רייט, דאס איז א גרויסע פראבלעם. איך זאג זי ווייל זי איז איר פיקטשער האט מען גענומען מיט א גוטע לייטינג, זי האט געהאט צען שעה צו כאפן די פיקטשער אזוי און אזוי, מען האט אריינגעלייגט סמאוק ס'זעט אויס פריש, מען האט געלייגט אביסל אביסל בלאש אויף די דעיס זאל אויסזען דעיס, דיינס איז וויאזוי ווי ס'קומט ארויס ווי ס'דארף צו זיין. לעטס פוט איט דיס וועי, דיינס איז עדיבל. דיינס איז עדיבל. נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס איך האב געזעהן אויף קוקינג שאו, איך ווער משוגע פאר גרילן. מער צודרייט פאר גריל סאו קוקינג שאוס טעסירט מיך נישט, זעהן ווי גארדען רעמזי טיילט מכות און מענטשן אין וואן מינוט, איך האב ליב צו זעהן ווי גראבע שחורים גרילן פלייש, סאו איינע פון די גרויסע זאכן ביי גרילינג איז האול האג, מ'נעמט א גאנצע פיגי און איך קוק אויף דעם און ס'איז אזוי מין עקלדיג, ס'זעהט אויס ווי טשיקן, כ'ווייס נישט וואס די קאנסיסטענסי איז באט ווען ס'איז רעדי און די פילעט ב ה חזיר פלייש לוקס טו מי געהעריג ווי טשיקן, וואס האלטסטו? כ'ווייס נישט וואס דו האסט געזעהן, באט איטס ביף, מינינג איטס א. איט דאזענט לוק לייק רעגולער ביף, ס'האט נישט נ. ס'איז. סאו פירסט אוו אלל איט דאזענט העוו דע רעד קאלער, איטס א לייטער קאלער, פארק איז א לייטער קאלער דען ביף, קוק אויף א פארק טשארט. דריי סעלעקט קאמענטס אונז גייען מיר באקומען דא. העי חברה פון חזר פלאי איך קען ענק נישט העלפן. איז לאנג אז דו לייקסט א קאמענט ווייזט אז דו האסט געזעהן די ווידיאו. ביי. ביף איז רויט, פארק איז אביסל א ווייסערע קאלער, איטס נאט סאו דיס, באט. ניין איך זעה די קאנסיסטענסי, איך זעה ווען זיי ווען זיי מאכן עס, זיי איך ווייס נישט וויאזוי זיי עסן עס ביי די. איים גאנא סטאפ יו, מ'קען נישט זעהן קאנסיסטענסי.

אפשר סתם אגעי ס'מותר, לאמיך זעהן וואס פון וואס מ'רעדט דא און דעמאלטס גיי איך זאגן ס'עקלדיג. פארדעם בין איך געווען א איד? יא! יא. איך מיין אז אויב א טשיז בורגער מיט ווען משיח העט קומען עט זיין מיין ערשטע גאו טו. יא די איז געגאנגען פאר טשיז בורגער. ביי די וועי איך בין געווען אין פלעצער וואס מאכן פעיק טשיז בורגערס ס'איז סתם גרויליג. יא. ס'האט א סוי טעיסט. סאו לאמיר טאקע רעדן אז דו ביסט שוין אז מ'רעדט שוין אויף די סאבדזשעקט וואס איז דיין דריעם? לערן אויס וויאזוי מ'מאכט א בורגער, מיינע קינדער ווערן קראנק פאר בורגערס, געב מיר אזוי א ברעיקדאון ווען מעכי מאכט זיך א בורגער אינדערהיים ווען קיינער זעהט נישט, Absolutely. וויאזוי מאכט מען א דזשוסי דזשוסי בורגער? סא, לאמיר אנהייבן מיט די פעטי, מיט די ביף. רוב גראונד ביף וואס דו קויפסט אין די סטאר איז עיטי טווענטי,

אקעי. באט אז זיי פארקויפן צווישן סטאר וויאזוי באקומסטו סעווענטי פירטי? כ'וועל דיר זאגן. דאס איז דא ווען איך מאך עס אליינס. אה אקעי נו. גייסט אין די סטאר, קויפסט עני שטיקל פלייש וואס דו ווילסט קויפן, דאזענט האוו טו בי קרעזי עקספענסיוו קאוז יו גאוינג טו גריינד איט. אקעי? יעצט גייסט אין סטאר אין די זעלבע צייט פארקויפן זיי, נישט אלע סטארס, איך האב געזען אין עווערגרין, איי וואס ווערי אימפרעסד און ווערי העפי, און דו האסט געהאט דא איינער אויף די שאו פון דיפס,

טירטי פערסענט זאל זיין פון דעם פעטס. אקעי. די גריינסט אלעס אין א מאשין און. דארפסט האבן א גריינדער. ס'איז א גוטע קשיא. סאו מעכי, סאו מעכי האט. די האלטסט א אידישע שטוב דארף א גריינדער? סאו מיין מאמע האט ווייל זי געמאכט די קרעפלעך, די קרעפל פלייש מיין איך איז געגאנגען אין די גריינדער. יא יא, קרעפלעך האט דאך גראונד ביף. סאו דעטס, אונז האמיר געהאט אינדערהיים, איך בין אויפגעוואקסן מיט א גריינדער. מיין הויז יעצט האט א גריינדער באט יא איך הער דיין קשיא באט לאמיר רעדן לאמיר סקיפן די פארט פון די גריינדער גיי צו די בוטשער און בעט ער זאל עס צומאלן פאר דיך ער זאל דיך צומאלן דעטס אן אפשען. צו די קענסט נישט נעמען לאמיר זאגן רעגולער גראונד ביף איז ס'טשען צומאלן און צולייגן פעט צו דעם? יא דעטס א גרעיט איידיע. אקעי דאס מאכט מער סענס מיין איך. יא ווי קען דא דעט. נאו סיזענעד אבוויעסלי מ'גייט רעדן באלד פון פינטש באט פינטש האט א.

ביוטיפול יוניפארם פליפ. רעד צו דיר רואיג. רעד צו דיר רואיג באט ער געט דיך אלע אינפארמעישן. רייט רייט. סאו דעטס מיי דעטס מיי פעטי. רייט וועגן דעם מיין מיין גוגל וואויס אויף מיין ענדרויד אוטו איז ביי דיפאלט א פרוי כ'האב ער ארויסגענומען ווייל זי קוויטשעט. כ'האב ליב ווען ער געט מיר די דירעקשאנס אין אזא ערטי וואויס.

פון סקרעטש, ס'לפס איין, איך האב געזעהן עפעס איין ווידיאו פון עפעס א צודרייט, נישט א אידישע פרוי, עפעס א גוי'אישע פרוי, מיי האזבענד וואס אין די מוד אויף בען ענד דזשעריס, הי טאלד מי טו ביי בען ענד דזשעריס, סאו דו ווייסט וועם איך מיין? נאוואדעי, באט באט זי, באט זי, די וועג וויאזוי זיי רעדן. איז וואטס קעטשינג? ס'איז נישט זייער א רואיגע וועג פון רעדן, זי הייבט אן מאכן דארטן אייז קרים פון סקרעטש, אדער זי הייבט אן מאכן. ווער מאכט? קיינער נישט! סאו צוריק צום באן. באן וועסטו נעמען וועלכע דו ווילסט. באן וועסטו נעמען א גוטע באן. נאכדעם א שטייפע נ ביף טאמעיטא. דו ווילסט די בייגעל איז זייער וויכטיג. ווייך אדער הארט? שטייף. שטייף, הארט. איז הארט. איך איך פערסענלי האב נישט ליב קיין מושי טאמעיטא. איך האב ליבער א קראך פון א טאמעיטא. רייט. א גוטע הארטע ביף. די גרויסע טאמעיטאס אדער א ערלום טאמעיטא, צוויי דריי סלייסעס, פיקלס, געכאלירט פיקלס. וועלכע איזרעילי אדער די דיל? איזרעילי איז גוט, ניין איך האב נישט ליב קיין דיל, איך האב ליבער איזרעילי פיקלס, און א קלעסיק ראשען דרעסינג, ראשען דרעסינג נעמסט מעיא, אביסל מאסטערד, קעטשאפ, פון דארט און ווייטער איז אלעס עד אנס. סאלט, בלעק פעפער, גארליק פאודער, אביסל לעמען דזשוס. נאכדעם קענסטו גיין די וועלט, קענסט גיין רעליש, קענסט גיין ספייסי, קענסט גיין פון ווי יו וואנט גא, א קליינע מיקס. און די בורגער, אויב איטס אן די גריל אר אין א פרייאינג פען, א גוטע מידיעם בורגער. יעצט וואס געשענט איז, א סיער, א קוויק סיער אויף זייער הייסע טעמפעטשער, אידער אין די פרייאינג פען, אדער אויף די פֿיר הונדערט פֿינף הונדערט דעגרי גריל, איט לאקס איט אין, און די פעטס וואס איז אינסייד צולאזט זיך, און ער בלייבט דארטן. נאו געט רעדי, ווען דו גייסט געבן א בייס, עס גייט זיין א וואטערפאל, באט דעטס וואט יו וואנט. דאס וואס דו ווילסט, אוודאי, איינער זאגט מיר ער גייט אין ארץ ישראל, און ער קויפט זיך א שווארמע מאלאפע, גייט ער, ער טוט זיך אן א בעיטינג סוט, און ער גייט אין וואנע, נאכן שאוער טוט ער זיך אפ, דעטס די אנלי וועי טו דו איט. איטס קאמיטעד! רייט, סאו ביי די וועי, הונדערט פארסענט דעטס די וועי טו דו איט, לאמיר פרעגן טאקע א אנדערע שאלה, ווייל איך האב דיך זייער ליב גרילינג, סאו גארדאן רעמזי האט די משוגעת פון זאגן וויאזוי ווייסן מיר עפעס איז מיריעם אדער ריעם פינגערס, איך ווייס נישט וויאזוי מען, קיינער טוט דאס נישט, און איך און איך ווען איך קאך רעגולער, אפילו ווען איך האב א לעקטיק טערמאסטעט, איך האב נישט קיין אהנונג אינטערנעל עק. דו האסט א וועג וויאזוי ווען איינער מאכט א בורגער אדער א סטעיק, לאמיר זאגן א א געהעריגע וויאזוי הייסט א ריב סטעיק, וויאזוי קען ער וויסן ווען ס'איז גרייט, ווען ס'איז נישט גרייט, אינעווייניג אן טשעקן טעמפעטשערס, ס'איז דא מינוטן, איך וויל א מידיעם רעיר גריל סטעיק, כ'האב שוין געטרייט אלע מינע אריינגעקוועטשעכסער, ס'קומט אדער אויס אנדער אדער אווער. סאו די אמת די ענטפער איז ס'נישט דא קיין וועג, ביקאוס איף יו וואנט טו העוו פערפעקט יו העוו טו דו די העוו טו דו די עפפערט, דו דארפסט לייגן א טערמאמעטער, דעטס איף יו אר דואינג איט לייק דעט, נאכדעם יא מ'קען זיך לערנען טעמפעטשערס, מ'קען זיך לערנען טעמפעטשערס, אין די רעסטוראנט איז נישט דא קיין טערמאמעטער, אלעס איז פינגער. אבוויעסלי מיט גלאווס, יו געסט א קוועטש אויף די סטעיק, יו גאוינג טו נאו דיפענדינג אן וואס די וואס די גיוו איז, מיט א קוועטש וויפיל ס'קע אזוי ווי די קאוטש, וויפיל ס'געט צוריק, די קאוטש דא ווייל איך זיץ אויף עס, דאס איז א מידיעם וועל, אקעי, דא זיצט נישט קיינער, דאס איז מידיעם רעיר, ווייל דאס איז דאס איז אסאך מער געקאכט. אה, די ווייניגער ס'געט צוריק אלץ מער רעיר איז עס. ניין, אלץ מער געקאכט איז עס. דער הארטער ס'איז. אלץ מער געקאכט. אלץ מער געקאכט איז עס. סאו ווייל דו זיצט, אה איך כאפ וואס דו ווילסט זאגן. ווייל איך זיץ דא, ס'איז טייט. סאו ס'איז, דאס איז א מידיעם וועל. דאס וואלט געווען א מידיעם רעיר. אקעי. יא? סאו, מ'קען זיך דאס אויסלערנען, באט איט טעיקס טיים. איט טעיקס דזשאסט טרייעל ענד ערראר. סאו נאך איין שאלה וואס איך האף פאר דיר, פאר מ'גייט אריין אין דיין פינטש ספייסעס ליין, איז האסט גערעדט פריער, איך האב מיך יעצט דערמאנט, כ'האב דיר געוואלט פרעגן ווען דו האסט עס געזאגט, וועגן דעם די אלע פראפעשענעל פאדקעסט וואס שרייבן אראפ, איך בין נישט אזוי, יא איך האב adhd, ווען די די באקומסט, האסט גערעדט וועגן די באקומסט א פלייש און יו העוו טו פילעי איט מיט דעם, די קומסט אריין אין א אין א אין א גראסערי אדער אין א בוטשער, זעסטו זיבן טויזנט מינע פליישן, נעמען, יא, קאלעכל, מאק קאלעכל, מאק טשיק, טשיק, דעם מיר אויס, יענעם מיר אויס, ס'צומישט דעם ציבור. אונז האמער דאך אלס א איד, ווי קענט יוז די האול בהמה, ווי סאך פראצענט פון די בהמה קען מען נוצן? לעס דען פיפטי. לעס דען פיפטי פערסענט. וויאזוי שטופסטו אריין זיבן הונדערט נעמען? און לעז דען איך ווייס א ניו יארק ריבס, מיאמי ריבס, וואס די חילוק פון ניו יארק ריבס און מיאמי ריבס? די סייז פון וואס מ'שניידט עס. דעטס איט, באט זיי האבן זיך געגעבן אנדערע נעמען. דאס צומישט מיך מורא'דיג שטארק. סאו דאס איז, איך האב א שווערע רענט אויף דאס, איך האב עס זייער נישט ליב. ווי סאך נעמען האלץ מאגן אויף זיי? ווייל די בוטשערס קענען לייגן וואס זיי ווילן, קיינער האלט עס נישט, ס'איז נישט דא קיין אוטאריטי וואס קען וואס קען דאס רעגולעיטן, סאו א בוטשער קען דאס רופן מאק טשיק און מאק קאלעכל און מאק טאנג און מאק סוויט ברעד און און דאס איז וואט איט איז. אזוי ווי טשולענט מיעט, קיינער ווייסט נישט אויב ס'ליגט אין טשולענט מיעט אדער שאבעס מיעט. עקזעקטלי, סאו. ס'איז עפעס וואס בוטשערס האבן ליב צו טון, ווייל זיי האבן נאך א פראדאקט, זיי האבן נאך א אייטעם. נאכדעם איז דא די זאך וואס, כ'האב עס געזען אין א רעסעפי, סאו יעצט זוך איך עס, סאו די רעסעפי האט אזוי געהייסן זוכן מיאמי ריבס, סאו יעצט זוכט מען עס שוין, סאו די בוטשער דארף עס שוין לייגן. באט די זאך פון שרייבן נעמען אויף ראוסטס און ס'איז אזוי ווי זיי מאכן א קידוש און א ברית יעדע צווייטע מיטוואך און דאנערשטאג, זיי געבן ארויס נייע נעמען, סאו איינער רופט מיך אן, איך האב געקויפט דא די בריסקעט דעקל טשאק איי מיד ראוסט סענטער קאט פילעי מיניאן, וואס זאל איך טון מיט עס? דאס אויך זיך זעה איך זעה. כ'האב געזאגט שיק מיך א פיקטשער. נו? פון די פיקטשער האב איך געזאגט אקעי ס'איז געשניטן אין האלב א בריסקעט אזוי, סאו האט ער געמאכט וקרא שמו בישראל. סאו ס'איז זייער שווער, איי דאנט לייק איט, באט דען אגעין ווי סאך נעמען ס'איז דא, ס'איז דא נעמען פאר זאכן, יעדע זאך האט זיך זיין נאמען, באט דען אין יעדע זאך, אין פלאנקען איז דא צען קעטעגאריס, אין א פלאנק אליינס איז דא צען קעטעגאריס, אקעי, לאמיר צוברעכן פלאנקען פאר א סעקאנד, האסט. פלאנקען ראוסט, ס'הייבט זיך אן, א טרי באון מיט א פייוו באון פלאנקען ראוסט, נאכדעם האסטו א באונלעס פלאנקען ראוסט וואס פלעין מ'נעמט ארויס די דריי ביינער. וואס איז די חילוק פון טרי באון און פייוו באון? חוץ דער טרי באון נישט קיין פייוו באון, מיי פרענדס נאו וואט איים טאלקינג אבאוט. סאו די בהמה האט ריבס, צו די באקומסט דריי ריבס צו די באקומסט פינף ריבס, און וועלכע איז בעסער? ס'איז גרעסער. ס'איז גרעסער, אקעי, זעלבע זאך נאר גרעסער. זעלבע זאך, אלעס דא וואס אונז גיימער זאגן איז די זעלבע זאך, אנדערע קאטס, אנדערע סייזעס, אנדערע נעימס, טרי באון, פייוו באון, באונלעס פלאנקען איז די זעלבע זאך נאר אראפגענומען די ביינער, נאכדעם הייבסטו אן מיט שארט ריבס, שארט ריבס איז די זעלבע זאך נאר געשניטן אין סקווער, באון אין, באנאט, ס'איז נאך צוויי אפשענס, נאכדעם גייסטו צו גורמי פלאנקן וואס איז געשניטן די וועג, סאו די ביינער גייען אזוי, מען שניידט עס די וועג ווערט עס גורמי פלאנקן און מען פארקויפט דיך א גראבע, נאכדעם גייסטו צו שבת פלאנקן וויטש איז באקומסט איין שיינע און איין נישט שיינע און די נישט שיינע האט אייביג די לעיבל אן טאפ וואס מען זעט נישט, נאכדעם גייסטו צו מיאמי מיאמי ריבס וויטש איז די זעלבע זאך ווי פלאנקן נאר געשניטן אויף א סלייסער וואס איז זייער דין, סאו מיר האלטן ווי, איך ווייס נישט ווי אונז האלטן דא, באט אונז האמער דא פֿינף זעקס נעמען פאר איין שטיקל ביף, נאר אנדערע מינע וועג געשניטן. ווערי אינטערעסטינג, און טאקע די גרעסטע זאך וואס דו זעסט איז ביי ראוסטס. קודם כל נאך איין שאלה, וואס איז די חילוק פון פירסט קאט און סעקאנד קאט בריסקעט? וואן העז וועי מאר פעטס און וואן איז וועי מאר ליען. וועלכע איז מער פעט? סעקאנד קאט איז סאך מער פעטיער. און א וועבער. סאו וואס מיינט פירסט קאר און סעקאנד קאר? איינס איז אויבן איינס איז אונטן. זיי קומען צוזאמען, ווען איך קויף פון די האל באקום איך האל, זיי קומען צוזאמען. די בוטשער שניידט עס אין האלב, קענסט קויפן א פירסט קאט קענסט קויפן א סעקאנד קאט. סאו די טיפער די גייסט אריין די מער פעטי איז עס? אבסעלוטלי. דאס גייט מיר אויכעט ביי די וועי, ווען דאס גערעדט פון וועבער גייט מיך מורא'דיג גענערוון די האסט רעגולער דודס וואס הייבן שוין אן צו וויסן וואס טוט זיך און קומען צו א בוטשער און הייבן אן פרעגן פעט קאנטענט. כאפסט צוויי פראסקעס וואס געזען גאר נישט איז איט טערטי עיט די האסט קיין אהנונג וואס טוט זיך וועלכע מינע אקעי דאס וואלט געוואלט פרעגן און אויך יא ראוסט דעלמאניקא מיט מינוט ראוסט געשניטן אזוי די ווערסט מוראדיג צומישט אדער זאגסט בעיסיקלי ס'איז די זעלבע זאך? נישט אלעס איז די זעלבע זאך, ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס האבן סאב קעטעגאריס אקעי, סאו די האסט מינוט ראוסט. וויטש איז די גאנצע, האסט א ספליט מינוט ראוסט וויטש איז אזוי, האסט מאק לאנדאן ברויל וויטש איז ארויס געשניטן אין האלב אזוי און ארויס גענומען די די דזשעלי פון די מינוט ראוסט, האסטו האסטו שוין דא פיר ווערזשענס פון מינוט ראוסט, זענען אלע מינוט ראוסט באט די דיפרענט וועיס אוו פריפערינג איט. ווערי נייס. אקעי, לאמער רעדן וועגן דיין פינטש ספייסעס. איך גיי ברענגען דא מעכי'ס גרעסטע עטשיוומענט טו דעיט. חוץ פון זיינע קוקינג וואס אונז האמיר געהערט דא, איז זיין פינטש ספייסעס ליין קענסט דאס טרעפן אין יעדע גראסערי, איטס וואן אוו די מאוסט פיקט אפ ספייסעס טו דעיט, דו קענסט זעהן אלע סאושעל מידיא, אלע וואס קאכן, קאושער דאט קאם, אלע די זאכן נוצן פינטש ספייסעס, סאו טאלק טו מי אביסל וואס פינטש ספייסעס איז, וואס וויל דער מעכי דא? סאו אונז האבן גערעדט זייער אסאך פון די עוואלושען פון די פלעיוואר. רייט. און דארטן איז דעטס עקזעקטלי וועיר פינטש קאמס אין. פינטש, איך בין אויפגעוואקסן אין די דזשענערעישן פון אונז האבן זיך יעצט געטראפן א נייע פלאץ. אונז האבן ליב צו טרייען נייע פלעיווארס, אונז האבן ליב צו טרייען נייע זאכן. און די איידיע פון פינטש איז טו פאלד, איטס מאר דען דעט, באט טו פאלד וואס אונז גייען אדורכשמועסן איז, נאמבער וואן, איטס ניו פלעיווערס. האסטו אמאל געזען א ספייס וואס מאכט טשימיטשורי אינסטענטלי אין דיין קלאזעט? אדער דו דארפסט יעדע מאל קויפן דיל און פארסלי און נוצן אביסל און ס'גייט פארשימלט אין די דראער און האסט געצאלט פאר א כשר'ע דיל און פארסלי די הויזן וואס ס'קאסט עכט א דאלער טווענטי פייוו א גרויסע באנטש אבוויעסלי זיי דארפן עס וואשן טעריאקי ראב טו מעיק אונז האבן געמאכט מיט מושי מאיר אונז האבן געמאכט א האוואיען טעריאקי ראב טונא סטעיק

די פלעיווארס פון פינטש איז סאמטינג דעט איט קעים אלאנג וויט די דזשענערעישאן וויטש רעדי טו טריי ניו סטאף און און ווי העוו אלסא ווערי הארד אונז האבן געארבעט אונז האמער דא אינסייד די ארידזשינעל פלעיווארס. לאמיר עס געבן אזא טילט קענען ווייזן פארן ציבור פון וואס מען רעדט. דאס איז אונזער ארידזשינעל פלעיווארס און יעדע איינס פון די פלעיווארס איז געבויט געווארן מיט א סערטען פראוטין אין מיינד, לאמיר זאגן די, יא, דאס איז די בארס בריסקעט. רייט. בארס בריסקעט דא אויף די זייט, טעיסט גרעיט אן וועל מארבעלייזד ראוסט בריסקעט, פרענטש ראוסט, שארט ריבס, סאו עני קיינד אוו ראוסט בריסקעט, גרויסע ראוסט דו גייסט מאכן פאר יום טוב, פאר שבת, פאר דאנערשטאג, פאר מאנטאג, דאזענט מעיק א דיפרענס, סאו אונז האבן געבויט דאס פאר די פלעיוואר פון דעם, און אויכעט די דירעקשאנס, ווען דו גייסט אריין אין די גראסערי, יא, ס'איז דא א ברוך השם היינט א ביוטיפול ריזיגע סעקשאן פון ספייסעס אין יעדע גראסערי. באט ווען דו ווילסט קאכן א בריסקעט און דו האסט קיינמאל נישט געטוען בריסקעט, יו געט לאסט. ווייל ס'שטייט פעהיטע ספייס, אדער ס'שטייט גריל בארביקיו בלעזין, אדער ס'שטייט דארטן ראוסטעד היקערי פיין, וואס זאל איך טוען מיט דאס? סאו ווי ווארקד ווערי הארד וויט די פלעיווער און וויט די ברענדינג און די נעים, ס'זאל דיך העלפן. דו האסט די ביזי טשיקן בלענד פאר אלע ערליי טשיקנס. האסט די קינג סעלמאן ראב פאר אלל פיש פאר שביתות וכו', האסט האנגרי ריבעי פאר טשאפס און פאר פאר סטעיקס און זאכן, נאכדעם איז דא אונזער סטענדערט טרי סיזענס בלענד, טרי סיזענס בלענד האבן מענטשן אסאך טענות, פארוואס? ווייל ס'איז זאלץ פעפער מיט גארליק פאודער. נו, וואס ברענגט ער צום טיש? וואס ברענג איך צום טיש? איך האב, איך האב זאלץ און איך האב פעפער און איך האב גארליק פאודער. סאו נאמבער וואן, דארפסט נישט ארויסנעמען פון דיין קלאזעט אלע דריי. אזוי? יעדע זאך אין די וועלט כמעט, דארף האבן זאלץ, פעפער און גארליק פאודער. רייט. אלמאוסט ניינטי פערסענט אוו יור קוקינג. דארף האבן זאלץ פעפער גארליק אייער. ספעשעלי אידישע קוקינג. סאו דא האסטו אלע דריי אין א באטל און עטס נאמבער טו, אונז האבן געארבעט אויף די רעישיאו פאר איבער א יאר, מיט טעסטינג אין גרויסע לעבעטאריס, יו וויל בי סורפרייזד די רעישיאו פון זאלץ פעפער צו גארליק פאודער, וואס איז די ריכטיגע די ריכטיגע רעישיאו. רייט, אויב ס'איז די זעלבע אמאונט איז אדער צו זאלציג צו גארליק פאודער. רייט, סאו. און נאכדעם געארבעט אויך דאס ווען די גיסט עס זאל זיך נישט צוטיילן די פעפער מיט די גארליק פאודער מיט די זאלץ סאו עס באקומען א איווען בלענדעד געמויזשאכץ סאו די מענטשן וואס העיטן אויף עס טריי איט וואן טיים יו גאנע בי א סובסקרייב און סעיוו קאסטומער. רייט, עקזעקטלי. אדער ווי אונז זאגן, די מענטשן וואס העיטן עפעס, כ'האב פונקט אזויפיל עקזיט סיינס וויפיל אברהם סטענט האט געהאט, פיק וואן אוו דעם. סאו אינטרעסטינג. נאך א אינטערסאנט זאך וואס כ'האב געזען. סאו דאס ווי דאס איז נישט אין סטאר, אין סטאר קען מען טרעפן דעי ווי, דאס איז א ביוטיפול גיפט סעט, ווי קען מען דאס באקומען? סאו דעי גיפט סעט קען מען טרעפן אויף פינטשמייספייס דאט קאם. אז ס'איז גלייך דא. פינטש מיי ספייס דאט קאם, האסטו די ביוטיפול גיפט סעט, קענסט קויפן אלע ספייסעס, ווי שיפ איט טו יור דאר, ווי שיפ איט טו יור מענטשן וואס דו ווילסט קויפן א פרעזענט, ווילסט קויפן פאר איינעם, ס'קומט שיין גערעפט אין א קאול באקס, וואס שטייט קאושן דיס באקס איז ספייסי, ס'קומט מיט די ביוטיפול. סאו יעדע באטל קומט מיט א קארדינעיטעד רעסעפי. ווערי נייס, האני מאסטערד האסטו דא, סיראטשע גלעיז סעמען, טשיפ, אוו, ניין איך האב נישט ליב קיין לעמב, העל נאו, איך טשעק ארויס פון דעם. איך וועל דיר מאכן לעמב טשאפס איין טאג מיט רעדן נאכדעם. דאס מיר מאכן. ווי האב א דיעל? איך האב א דיעל, יא. נייס. האוואיען טעריאקי טשיקן סטיר פריי, דאס זעט אויס מיין ווייב גייט פאר פערפעקט סאפער. אה! לאנדאן ברויל סטעיק סענדוויטש, טשיליען סי בעס, סי בעס דארף מען מאכן, באט דארף מען קענען מאכן מיין איך צו זאגן, גרילד אספערעגוס, ספינעטש בעיזיל פעסטאו, טשי בעיקט, לוקס דעליש, אאוו, בארבעקיו ביעף ריבס, יא טאטי, סאו דאס נוצטו וועלעכע? די באס בריסקעט ראב. די באס בריסקעט, wow, סאו עמעזינג, ס'איז א גרויס, ס'איז א מודי גוטע זאך ווייל די קענסט קויפן איינעם א פרעזענט, און יענער האט רעדי רעסעפיס. אויב איינער גייט אין דיין וועבסייט, די האסט רעסעפיס אויף דיין וועבסייט? סטיל ווארקינג אן דעט. כ'האלט דאס א מורא'דיגע וויכטיגע זאך. ס'איז אנדער קאנסטראקשען. די וועבסייט איז אנדער קאנסטראקשען. די ווייסט איך האלט ס'וואלט געווען א גוטע איידיע. נו. בלו עיפראן. בלו עיפראן? נאובאדי העז דאן איט. בלו עיפראן איז אין די גוישע וועלט איז דא אזא מין מושג ווי די דארפסט מאכן סאפער האסט א משפחה פון קינדער אדער דיין שוויגער קומט און דו ווייסט וואס צו טון, סאו בלו עיפראן האט אפשענס פון באקסעס, בעיסיקלי דו פיקסט א אפשען, לאמיר זאגן דו ווילסט מאכן סעסעמי טשיקן, בלו עיפראן שיקט דיר די טשיקן מיט אלע אינגרידיענטס וואס דו דארפסט מאכן בעיסד אויף די סייז וואס דו ווילסט מאכן, מיט א רעסעפי קארד. איך האלט דאס וואלט געווען א מורא'דיגע גוטע זאך פאר סאסייעטי. סאו איף איים נאט מיסטעיקן ס'איז געווען א כשר'ע אפשען, ס'איז געווען אפילו צוויי כשר'ע אפשענס, נאובאדי דיד איט? ענד דעי דידנט סורווייוו. ווייל? איי איי דאנט נאו די דעטע. ס'איז צו טייער אפשר? מן הסתם איז טייער. איך האלט אז גראסעריס דארפן עס אפערן, איטס גאנא בי מאטש טשיפער. אזוי ווי זיי פארקויפן דיך א סעלעד פארקויף מיך א סעסעמי טשיקן פעקעדזש מיט א אינסטראקשן קארד, און איף יו וואנט געט א ליטל פענסי מיט א יוטוב ווידיא טו פאלאו. נישט נאר דאס, דו קענסט זען סאסייעטי איז פול, ווייל איך זעה אז ס'דא סטארס וואס פארקויפן נאר אפגעשיילטע פאטעיטאס, היינט פארקויפט שוין יעדער איינער וועדזשטעבל סופ מיקס, בעסיקלי אלע וועדזשטעבלס שוין געשניטן, און מענטשן צאלן, ס'איז טייער, ס'איז סאך טייערער ווען דו גייסט ווען נעמען, נאר פאר דעם, מענטשן קויפן עס ווייל ס'איז פול, איף יו אפער עי בודזשעט פרענדלי סאפער, נישט רעדי אינגרידיענטס, דו קענסט עס אליין קאכן, אפילו רעסעפי קארדס, אמאל זעסטו יא אמאל זעסטו נישט, דו קומסט יום טוב דו קויפסט ראוסט, וואס טו איך מיט דעם? סאו יו ווארקינג אן דעט? אן די בלו עיפראן סטייל? ניין, אויף רעסעפיס אויף די וועבסייט יא, אונז האמער, קענסט גיין צו פינטש מיי ספייס אויף אינסטעגרעם, אונז האמער דארטן יעדע וואך קומט ארויס צוויי דריי ווידיאוס פון רעסעפיס וויאזוי מ'קען נוצן די ספייסעס זענען אין דזשענעראל ווערי ניו ענד אולד רעסעפיס, דיפרענט קיינע אוו רעסעפיס, און אויך פאלא וויין און ספייס, מיך און מושי מאיר. יא, וויין און ספייס, כ'וואלט געוואלט זאגן, אז דו ווילסט אים פאלאוען, פאלא מושי מאיר'ס סטעטוס. מושי מאיר'ס סטעטוס האט, קענסטו זען עמעיזינג סטאף, באט ביסיידס דעט, איינמאל א חודש לייגן אונז ארויס א ווידיאו וויאזוי אונז קאכן צוזאמען, ענד יו קען סי עקשועל וויאזוי מ'קאכט, און איך רעד דורך די זאכן. ענד די לאסט טינג איים גאנא סעי אבאוט פינטש איז ווען איך האב געארבעט אין קיטשענס, אין אלע קיטשענס, איך בין אנגעקומען, קודם האט מען עסטעבלישט א ספייס מיקס, סאו אויב אונז ארבעטן אין די לאפט, אונז ארבעטן אין די עמינענס, ס'איז דא א גרויסע באקעט וואס אונז מאכן, א רעסעפי? דאס איז פאר אלע בריסקעטס וואס אונז מאכן קומט די זעלבע רעסעפי. רעדי ספייסעס. יעצט גייסטו וויסן אז דאס גייט זיין קאנסיסטענט וואן האנדרעט פערסענט אוו די טיים. ס'גייט זיין יעדע מאל גייט עס זיין עקזעקטלי די סעים און דער'ס נאו מעסינג אפ. אויב דו ביסט געקומען איינמאל צו א חתונה און דו האסט געהאט א גוטע בריסקעט עפעטייזער ביי די עמינענס, גייסטו עס באקומען אויך. גייסטו עס באקומען ביי דיין חתונה. ס'אינטערסאנט ווייל די פאריגע עפיזאד האב איך געהאט דא די סימאון, ער איז די שעף דא אין גורמי, ער פלעגט ארבעטן פאר קויפמאן, איך זאג פארקערט אז די חילוק פון א דעלי ווי ער ארבעט יעצט און א חתונה הויז קיינער געדענקט נישט סאו די פלעיווער איז אנדערש יעדע מאל. סאו די פאני טינג איך בין אריין געקומען אין די חתונה און איך האב געמיינט איך קום פון רעסטוראנט יעדע טיש איז א מחותן יעדע טיש האט געצאלט טייער געלט יעדער וויל זיין עסן יעצט שיין הייס פריש ביוטעפול שנעל.

ווערי נייס, סאו רבותי, גייטס ארויף אויף פיענטשמייספייס דאט קאם, אונז קענטס קויפן די ביוטיפול גיפט סעט, וואט דאס דיס ראן פאר? דיס ראנס פאר פיפטי פייוו דאללערס אינקלודינג שיפינג. זייער א גוטע פרייז ווייל ס'קומט שוין מיט רעסעפיס, איז דער פערפעקט גיפט נישט טייער, איך האב געמיינט עס גייט קאסטן ניינטי ניין דאללערס. נא, יו סי? פיפטי פייוו, באקומסט פינף, קויף עס פאר איינעם. וואס אינקארפערעיטסטו נישט די נייע פלעיווארס אויך? סאו אונז גיימער אינקארפערעיטן די נייע פלעיווארס אין א סעפערעט זאך ווען אונז קומען ארויס יעצט מיט פֿינף סאוס בעיסד דאס זענען אלע סאוס בעיסד ספייסעס, די נייע ליין. וואס מיינט סאוס בעיסד? די לייגסט אין א סאוס? ניין, סאו דאס איז בעיסד אויף א סאוס. אה, בעיסד אויף א סאוס. טשימיטשורי איז א סאוס. אה, רייט, איך כאפ וואס דו זאגסט, אקעי. האני מאסטערד איז א סאוס, טעריאקי איז א סאוס, סאו אונז קומען ארויס מיט פֿינף סאוס בעיסד אייטעמס, אונז גיימער מאכן א סאוס בעיסד גיפט באקס, נאכדעם וועט מען קענען מאכן פיק ענד טשוז יור און, מעיק יור און גיפט באקס. רייט, סאו פינטש מיי ספייס דאט קאם. מושי מייסטערס, איים גאנא פוט די לינק אין די, כווייס וויאזוי מרופט עס, ביאו שמייעל בעלאו, אזוי קענט עטס זעהן מעכי קאנסיסטענטלי, קענסט גיין צו די עמינענטס האל, ס'אחתונה האל אדער ס'אחתונה האל, און קענסט טעיסטן זיינע דעלישעס עסן.